First way born Nigeria marry another woman. Now they worry us. A country that cannot control its petrol. Nigeria will get mental problem. If this country no get mental problem, why be say na only this country na im beauty queens dey suck the cap to hear the crown. na so na wisdom i go dey drop small small o you don bring am down no too worry you know say nobody dey for london i go london i no take all the time wey dey do show for london nobody dey stay take for london nobody london is a very boring country you just go london through one week you know say anybody fight anybody what is life you reach you reach you reach hold up nobody dey blow horn what is driving without pam pam pam nobody dey even dey piss dem even dey tell me say i no fit piss for tire wetin be life without say you no piss for tire do you know what wetin dem dey deprive you say you no piss for tire you know wetin mean say you don high you come carry your dis thing say you wan go piss you come dey piss for your tire if the piss wan come sweet your friend go come follow you two of una go come dey piss and no no discussion sweet pass na there una come dey tell each other deep deep secret come two of una don drink as you dey piss me go just look my guy i say advice i go say eh I say, oh boy, no be better wife I marry you. Advice I come look me, you say, oh boy, now will be say you don already tell me your own. You know say that my first son no be my own. Big Ada, no be show full so. Everywhere shut down. This life na break break my brother o. One woman don too old. You know say husband marry, you go open boutique, you come dey sell men clothes so that I fit select one for me customer. Bring her down, I don't mama, bring her. I don tire. Why I just run am sharp sharp? dem dey talk about pastor okay just now just dey you know why you just dey preach for this side you don come benin side na benin you dey see church opposite church the two speakers go come dey disturb each other you fit dey even dey dance to the other church praise and worship na pastor go say my friend sit down that is not our choir benin wey one pastor dey preach another pastor dey reply am that one say the lord will lead you say shut up there you. there are two church dey opposite each other omo church is full benin o every year for benin benin wey go dey do show people wey go dey hold ring don say why you no put their logo bring out na oh wait na me hold on una dey enjoy for this part of the world o see as every year go if you reach benin na eh, every year heat hot hot sun heat If the kind heat wey dey benin now no artist don fit drop any hit because na god hit the rain all the artists need all the artists need to wait till rainy season to rain again omo ah ah una dey throw money here Wow, so you dey throw money in a gentle way. Na Benin dem go throw you money, dem throw bere join am. The person dey tell you say come join our court with that money. I dey enjoy here na Benin wey dem beat for that Christmas. Say why you go dey wear red cap dey bend and go right. Say the guy dey form end of the year courtis. no be no be bini one guy one guy dem say if skin no full no pull body one fat guy come go carry girl say his skin full he reach house na he pull body body small na the girl come dey shout comot body jor. ìwà yóò di àfihàn. ah amop you all wear beret for poster he think say dem no dey use this one me wear me colour na dem beat me dem say na their branch for kenya you no see that guy wey dey throw money

No, no stone me like that. I can fit beat you. No. You want throw my? I be Curtis. No. This full trouser and a beret. this life, eh? Now pray, pray, no, my brother. Listen to me, oh. You dey pray, make God give you children where you get bright future. You wan sleep with your wife, you dey off light. no be so all these nigeria girls ah vip i be irregular god go bless una big shout out na dey make show tough o no sound na dey laugh

braless society braless una person papa go come still die una go come still call the burial una still wear polo una no wear bra inside eh people want us to be money and be honey at the same time bra braless braless society iphone iphone iphone go come now hello hello sir bro hello bro hello Bro, I dey crack joke. Yo, listen, eh? See your head. You don't see your head. Camera, cameraman video am make sure I head. Omo, oya make I comot, dem don dey give me signal. You know say this life when all night don too tey, usher go dey wake usher. Say make I run am sharp sharp. Na only Benin dem dey use gospel song sell glory and mercy. You go dey waka, you go dey on Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand.

all other ground eh, seeking say and all of una wey don go use head all of una wey una hear say iphone thirteen pro don come out una don go work work with una waist go use hear gather money take go buy iphone una reach where dem dey sell the iphone now una buy the iphone una say make dem put screen guard make the iphone no scatter meanwhile wetin una take buy the phone e don